Che bai leh vek ule vawiin video ah chuan sam lem ka rawn zuar dawn a, he sam lem hi sam lem khum tawp ang kha a ni lova hair extension a ni. Hemi sam lem ah hianin clip panga a awm a chu chu sam kar a vuah a clip beh mai chi a ni a duh duh huna lak thlak thei a duh duh hunah-- a vuah maithei ni awlsam takin chuan colour hi pathumin a awm a hei hi number one a ni a number one chu a dum tak a ni a chuan hei hi number four a ni a number four hi chu one aiin tlemin a dum dan kha a dal deuh a chuan number three a ni leh a number three na hi chu tuna ka sam put rawng ang deuh hi a ni a mahse ka sam ai hian tlemin a rawng a sen lam a kai deuh a ni. hemi erawh hi chu clip pakhat awm chi a ni a hei pawh hi sam street na ang deuh hian in a lan dan chu a ni a hetia kilh beh pawp tur ni lo a sam kar a chhunga kilh beh tho chi a ni hei pawh hi maw a vuah dan vel video hi ka rawn dah tel dawn a i lo en zel dawn nia video hi. Awle hei hi number six kha nia ka sam rawng ang ber kha nia hei in hmuang hian a in ang reuh em em a mahse a lem hi a thar zawk avangin a tle siau siau bik a ni hei hi vuah ka tum mai a mahse a thar a lo nia la lak thlak loh maw chuvang chuan hei chu ka vuah leh lo mai ang a ka lak thlak sa. Hemi a dum zawk hi ka lo vuah daih dawn ni. Ka sam nen chuan in match lo viau mah se hei hi a tlasa ka hman zeuh zeuh thin a nih vangin hei hi ka lo vuah ang. Naute lo har a hnute ka va pe leh zuai ni buaithlak thin mang e. Hei ka lipstick hi tha reuh lut tuk a ka rawn review lawk dawn a hei hi Facebook online Mammy shop wall a ka chah nia colour hi panga in a rawn awm a hei hi za thum sawm ngawm ang chauh ni. tlawm em em a tha ka ti em avangin duh leh mamawin lo awm takin ka tia ka rawn thai lang ve zuai a ni a neitu nu hi ka hmelhriat leh ka thian pawh a ni lo a amaherawh chu tha ka ti em avangin tihian ka rawn tar lang ve a ni a in lo duh ve takin ka nula hi a mawi hlawm lutuk a ni awle tunah chuanin-- sam lem kha kan lo vuah tawng a hei inhmuang hianin hei clip hi panga a awm a ni kha ihh tûnglinga maw clip panga a awm a hei hi sam karah khanin kan che bet mai dawn a ni. Duh duh hunah a vuah thei a, duh duh hunah a lak thlak thei a tha em em a ni. A vuah dan tur chu hei tihianin in beng chung chiahah khan tihian section in then anga video hi chiang deuhin en ula tiang hian maw. Helai section in thenna kar takah hianin clip kha a inva chep bet zai zai mai dawn ni a vuah hi a awlsam em em a mahni pawhin tian a intih zung zung thei a a man hi a to bawk si lo a hemi sam lem hi maw a man kha ni chiang khan ka la rawn sawi lang lo in ka hria hemi clip panga awm bik hi--

Tunah chuanin clip pakhat awm chi kan lo vuah ve leh thung anga, hemi clip pakhat awm chi phei hi chu vuah hi awlsam leh zual em em a. Chuanin a colour pawh hi video rawn lang ho hi ka neih ho ka la stock ho zawng a ni a. Hei hi chu a colourful deuh mah mah in ti maithei a, thenkhat tan kha chuanin pang ve deuh duh lo tan kha chuan maw a colour hi ni ve deuh vut mai a ni. Mahse. Colourful deuh ngaiin atan chuanin a nalh vo vo khawp mai. Ti hian section in then na nga awlsam takin in kut zung tang khan tia bel mai hi ni hei. Awlsam lutuk a nih chu maw. Awle hemi in vuah dawn hian pawn lang lutuk a vuah lo la, hei tunah hian pawn lang over a ka vuah chhin a, a chung hian a khuh zo lo a khi a rawn pawng a, a mawi lo lutuk a ni. Bakah a lan dan hi a lang beh deuh tlawr a, chuvang chuanin in vuah a nih chuan hetah a chhung, a chhung deuhah khanin.

Awle tunah chuan a vua dan style dang kan rawn apply ang a, hei hi ni china clip panga awmna extension kha a ni a, a clip kha ka la thla vek a nih chu chuan khatia clip kan lak thlak khan sam hi tian sang takah kan tawn vang a, ka sam hi chu sei sa hrim hrim a. In sam a lo tawi deuh a nih pawn a hman theih vek a, hei tuna in hmuh ang hian in sam hi hemi chen vel lek hi a lo nih pawn maw? Tuna sam lem hi in vuah anga a ti lang sei tawp dawn nih chu tha reuh lut tuk a, ka sam tawi deuh lai pawn keimah pawh hian ka hmang thin nih chu maw? Hei a vuah dan pawh har lo ti hian in chawnna laiah khanin in rep anga chuanin Yupin, Yupin hmang hianin in va ti nghet mai dawn nih. Peter bakil ang chi te pawh a hman theih tho a, Yupin nen maw ṭang kawpin tah hianin nghet deuhin in vang a, in duh chuan sam ṭawnna lian dang chi pawh khanin in ṭawn hnan thei tho ni. Hei hi hmalama lan dan ni a. a sir zawng pawh hian hei a lem tih hriat miah lo ni mawi lutuk awle hair extension hi duh ve ni chuan IG ah mi lo dm dawn nia aw a man kha tam loh kha heti zat chauh a ni e tlawm lutuk hei aw awle video lo thlir tute inzavai chungah ka lawm e video leh kan inhmu leh theuh dawn nia.